kan hmuilei nih khan nan vun chim pah dih ko cang i toi tein ka hun chim cang lai. Mathipa Salai Ngun San Aung nih a vun chimmi bia kha tlawmpal te vun cuai hmasa ka duh i sport ah phaisa fang kan fang hnih na kan pek ruangah maw meithal pali mi kap kan fial lai u ti tiah vun chim iomi a hi zawn zong te kha thil hi a theih ciami le a hngalh ciami um lai timi zong kha ka hun ruah ngai e hi ka dil hmun hi kan zoh tikah hin a a sel sel ahcun a sport a lei bia ka hoi tha kan vun ngai ahcun Bawi Jesuh hmanh nih mah tuk cawnpiak hna sehla an lungtial duh lomi cu tiang an ai lo timi biafang hoi hna hi kan phan i a tam u an supporter hi kan zoh ahcun Baibal chimmi zong a kai balmi an si lai i Pathian bia zong a ṭuan balmi an si ko lai timi hi an bia kaa in vun thei vun theih khawh awk a si. Peter zong cu Jesuh zultu na si an ti ka si lo ai phe zok ko zong ah dong nak ah cun na aw choi nih phuan ko ti an aw choi le an bai sang phan ding hi Bible sin kai bal mi le Pathian rian tuan bal mi cun van si ko lai i Pathian nih thlaw vun chuah hna le ah cun mipi lungdong an hip kho ko lai. Mipi, mipi lungdong an thawtai kho ko lai. Sihmanhsehlaw Pathian bia kan hmuhmi cu Pathian thlarau nih a kal takmi hna cu Saul a tuanbia kan theih, Samson a tuanbia kan theih, Pathian nih umpi lo can thawng ngai. Pathian thlarau nih a kan kalpi ahcun thangchiatnak hoi dak khi kan tong ṭhan i hlawhtlin lonak hoi dak khi kan tong ṭhan to. I atu tan ah hin hun langhter rihmi ka duhmi cu Bawi Jesuh Khrih zong nih sawm bi le zan sawm bi zarawl ul ti cu kan thei peng i a hun dabi ai tong hmasa bik mi cu Satan he ai tong hmasa bik. Satan nih mah tuk a pawtam lio ah na khuk bil law vun ka bia law hi vialte kan pek dih lai ti a bia ai dawh ngai. Mah caah cun atu tan i kan napa Salai Sang nih a thihnak kong ah hin bia dawh ngaingai in thil hi kan vun theih tawnmi hi tampi. Uh, hika ah hin kan, kan i theihngalmi sport ah poh hin um i thi lo tan cun kate pakhat pakhat fun kan san hna. E, khua ah president pa kam lo amah pumpak hrimhrim mi phan i khua zong i bia bia ah mah ti hin um kho kan ti bia ruahnak kan tuah cawk mah a thimmi le an support a thimmi le thil atu an statement chuah ning hi ai khat dih Mah caah cun ka timi hna cu, "Ah ziah rule of law nan ngeih ko ahcun phung a bual ahcun ziah sangding hin nan tlaih ko lo. A ṭhawng ve i mah pakhat caah ziah Hakha CDF mah zatpi nih sangding pakhat tlaih khawh lo cu sangding pakhat kan tlaih khawh lo ahcun Min Aung Hlaing cu do kan hau ṭung lo zeitindah kan ti lai?" ti zongin capo bia bia tak in ka hun ti hna e amah ka timi pawl hna zong cu nun ngan lai an ni thei ko lai e atam u support a hi a kan theih hal mi zong nu a theih hal mi zong kan ma cha chun a hi ka zon a chon ko na tel mi chu a ma thi pa sang ling aro sulol zong a hin cna lei a zong dai a min zong cu hun chim ko lai Solomon Dun nih Hakha president pa kam lo cu a nau le va auter hna i bia kan i ruah lai ti kam lo nih a duh lo a um lo ti ko ti ko mah caah cun an statement ah khan a voi khat nak an statement kha kan zoh ahcun hika preconference ah khan kanmah nih kan thahmi si lo zacung dian nih va tuah ko seh an ti kanmah zong ngaihchiami kan si ve an ti an sleiman ah khan thi lo a tongmi lenkainak tha kan tuah rungah hi chan hi statement hi kan vun chuak kho lonak si ti an lang te e ngaihchiami kan si ve an ti tikah cun ngaihchiami an si ve ko ahcun zeirong ah dah na thi khua ahcun va kal va kal ca hau i anmah umnak te ngeihchinak to tu ahcun vai ne vai nem tha salo tha dio lo mo i ngeihchiatnak ah lenkainak an kalpi mi hna hi hote dan si Hakha i ummi pastor HBAGS Reverend Dr. Dr. Ngun Thang Mang tiang a ṭer. Lung biak in sia ni cung thang ai tel. An min ka hun an chim dia cun mah vialte kha an i kalpi thai kan kan kalpi lo an ti ṭhan i an bia chim hi a hmangmi cu si selaw a dih diam cang lai. Zei in dah kan ti lai, zei zei in dah kan ti lai ti rong ah hi mah mah can tiang hi zing an thim le zan rian thim ai dang ti ai khat ti lo mah caah cun Hakha CDF Hakha CDF supporter pawl hi cu ka tu dai ka chim che bang ni Bible siang kai mi long tam lai an ni cho bia hin thiam tuk an thiam tuk da ka khan pathian ni kan chom piak lo mi ui cha tha tam tiang han an thiam chi ma tuk hin chom nak le an sang Mah caah cun kan thil tuah hi pakhat hnu pakhat vun i zoh ṭhan tuah u silo kan kan lung fing a fing lai. Atu zong ah khin ni zanti ni zong kha law lei na vun hal hna, bia na vun i ruah hna, ngai khawh tak kan vun ngai ve. I a ṭungtang pi a darappi ka tuah timi zong bia kaap zong kha kan vun theih pah ma cun international law hoi hna kha kan pul pa hi ka le kan ti pa ka le ka le kan ti pa si amhan mi atha ngai he voksa kan sual lai ti asa ke ei lo din hang long ka ding lai ti pawl khi kan tam ngai ri hoi. Mah caah cun thil kan tuahmi hi anmah nih cun ning ning ning le cang tein kan ti i mumal ngei maw ngei lo maw timi hi kan i tuah pah tuah uh, kan i tuah pah rua lo tiah kan ruahnak zong hi tampi ve mah caah cun atu zong ah hin pathian nih zangah kan sak uh, zang, uh, pathian nih zangah kan sak i